Uiha ni eng hma ah te chuan kan han thu thu te hi a van ropui em tiraw entir nan hei eng nge hmangah pawh kan man phak lo ti mai ang kan kal a ngem tih pawh kan hriat phah lo na te ti hian kan han thleng a chuan chupan kan thleng a tir in Tokyo lamah kan awm lo na chuan in a hnua Tokyo te kan han awm phei a chuan hei Fuji te hi Yamanashi lamah a awm ta.

hei sawi tawh ang khanin a hlu em em a kan tan pawh hianin a chan chu hriat reng tlak kan dam chhung a kan hriat reng tawh tur a ni a ih taksa nat zawng zawng na te aw ka mi hei zan mut loh nena ih zih chi khan chawhnu atanga kan bei chho chawhnu chawhnu darkhat vel atangin mi kan chhuah kha nge darkhat hi a chanve darhnih bawr vel zawng darthum maw e darthum zawk a nih chu. Chu hnu dar thum pel deuh changin kan chhuak a, chuan khutah station pariatna khan ni tiraw nge pasarih e pasarih na zawk nge e pariatna ah khan kan chawl a chuan ih kan chawlhna ah khanin chu sawi tawh ang khanin riahbuk kha kan buk loh vang khanin. Mahse chu sa sing khat sang khat lai chu kan save thung ta. Riah buk kan buk lo a, a pawnah khan kan riak khawm a. Mahse a khawm nih chuanin a group nih chuan mut theih tak tak lo a, kan titi nek nek a. Mahse tlem a taksa hahdamna kha a ni mai a. Chuan kan a hnua dar khat pelh vel atang khanin kan han bei chho tan leh char char a, zanlai dar khat pelh a nih chu. Chuan kan han chho char char a mah se kan chawl deuh chho char char a, a bikin hmeichhia te keimahni hei buaipui ngai bawk kha kan ni leh a, tikhan hei kan mipa te ka sawi tawh ang khan an fak awm lutuk lutuk a. Mi an thawm dual tha zawk a an fel tuk mai. Mahse, hei hetlama hnam ram dangah leh nghal tih hian mahni te kan han in duat thiam em em te
a nuam em em a ni. Mizo tlangval tlawm loh na dik tak kha an rawn zan tir a, kan chuang ve vak mai. E nang chu ti eih pawh kha pakhat pawh hi awm lo reng reng a. Engmah e, Vuthleng mah min sawi sawi lo hrim hrim a. Aw, keimah hi zawk in la hung mai ila, aw eng in chauh chawm pawh i lo nia, khawi thuang u thuang u an tia tikhan tih zawk tu an ni a. kan van neih lutuk pawhin a kan lawn hi kan van neih hrim hrim a ni mai kan kalpui te zawng zawng mai kan van neih a let leh pawh min huam tha eng nge in huam in eng nge min kalpui a mahse chutiang em em ngai chuan in kan awm lo hlauh a kan pathian khawngaih na zar ah ka rin ang ai na a lo hau tak over a ni a chhan chu a chho un vek a. chil lung chil kar nen chuan lung aw lung chil kar nen khan chuan lung lian pui pui chungah te hian kei chu ka bawk vak chhoh vel si ka tiang a nih loh chu ka hlau lutuk aw ka lu kha a rawn hei deuh nen taksa kha i hriam ka sawi thiam lo a ni hawlh hawlh bawk se aw. Oxygen kha aw kan mamawh nasa nen khan eee kan chawl hun te kha maw eng thlahrun awm hi ka ti bawk si
mahse eee pathian zarah hei khang zawng zawng kha awi tiang ka than kan kalna nu te en te khuan in awi awi awi kha a dam sawng sawng mai chuan tuna chu chhuk thlak lam kan rel tawh thung a chhuk thlak lam hi chu zia.

Tlang vel chu ni e ui kan han sawi nuai a min lo thlir sak a a tawp thleng te min lo en sak a kan lawm min lo en sak zel ula chuan kan chhuk thlak na lam pawi tlem tlem chu rawn ti belh chu rawn dah leh rawn dah belh chu kan tum ang a hei aw chhum chungah kan awm va kan thu.

kan fight ve tak zet a ni e tuna thu helai kan thutna thu thei tur hian uhuuhh. khaw khaw haw kawng tur nia hei e square zig zag zur zur mai a nalh lutuk a ni chuan hei mount ahh volcano bial. Kuakna lai hi hel kual leh kan duh si a, hei kan kal leh mek a, chuan tuna han zing dar ruk leh ni sawm pariat vel a ni a, chu kan kal leh mek dawn a ni a, chuan hei hei hruiin an dah chin bak hi kalh theih loh na chu saw hei hi a bial chin kha a ni tawh saw tisawn a hetah sir kual sawn kan hel kual dawn a ni. a bawn hle mai hla tak atang kan lo thlir te ang te reuh te ang kha chu lo ni lo khawp mai hei hmun kal chilh chuan ui a then kan thian te an lo zu chhuk tawh a he lam a tlang sang an thleng tawh tho a chuvangin aw. Sawh a sen bul deuh te chu kan thleng phei ang a chaw tlang kang ina a phuh chhuah na tawh anih vangin a sen a nih chu saw lam pawh chu saw saw a sen deuh huai saw in sir vel te chu hei hi kan hel kual dawn ni e aw chuan sawt lampang atang sawn postcard kan thawn dawn ni.

Tikhuan ui ti hianin ih Japan sang berah kan awm kan tih kha hei sang sang zelah kan kal a ni e. Tihian volcano sir a volcano lai tak sir kha kan khel kual chu ni ve a hei hetlai te pawh i hei a sen rawn chhuak te hi a ni e. a sir lei si hei a sen te hi awm deuh nuai hi hei hi a rawn pho chhuah na bul a ni vek a ni e rawn let leh te pawh an awm a aw a vulcano rawn chhuah tawh na sen a ni a chuan hei lung chungah te khian-- Sen teuh a ni aww lei vek a ni tawh e a lei hi tlem ka hawn ve ang khi a lung chho chhuak te khi lian em em a ni. I hmuh tur hi a tam si em aw. Thlang lah kukhu a hlauhawm mai bawk sia kham sang lutuk ang a ni bawk si. Ka rap hei kal pawh ka kal tha ngam lo si tlai teh hi chu. Hei a kan tawhna hnu ho ang vel lung hi.

Chuan heng lungdum ho te hei hmuh theih ang in heng ho zawng zawng hi hei a kan tawhna hnu hma a ni e hei hi a bul kual kha a ni a kan hel kual kan tih kha hei he thlang lam hi chu chhum hlir in a rap awm lutuk tawh thawihngamna chi pawh a ni lo ui khawkhaw eng--

hian kal zel a inhel tawp a a chhung lai tak kha chu zukmuh chiang tur khan han kal hnaih kha a theih si lo a kha a hruiin an dang tlat a khami chin kha ka la phal lo a tiang chuan tihian kan hel deuh tawp a ni engine hma rawn hruai a. chuan ah zami sekhen spe pahlua zaia mapuia leh ah chuan aw kan pu an ni e an rawn kal e a thlang hi chu maw hei a hlauhawm hi ka ti lutuk a a kei chu a khu lum a ni mai a chuvang chuanin ngawi rawh ka hlau thawng deuh reuh a maw muang marin hei ti hian ka kal mek a ni tih kha min lo hriatpui ve rah u.

kal tak rau rau ah chuanin helai hel kual pawh chu ah a tha ve hrim hrim a chuan hriat reh nan pawh a tha a a kal leh tuk pawh awm tawh lo thei a chuvang chuan a tih rau rau a kan han ti rawk a ni e ui saw tlang.

a mawng a lo lang thei nih khaw helai a volcano aw fuji mount fuji a mawng lai tak tak a ni hei hi a kual khu
awii turu eee ui ui an chim in ti hlau lo pawt thut a. Tikhuan khaw a. Khungah khuan in englo hei gold kan tih ang te pawh hian an dik ta maw. Aww ui mahse den e hi kan dinna lai pawh hi den ve viau ni tihian kan la chu nia. Ka leh zel ang ui rap miah. Ui hei a tlang khaw chu chhum hlir chhum hlir a ni mai chuan ka lan la tam ve khawp bawk a ni nam lutuk a nalh lutuk a ni a lam pawh hi a sir lehlam leh kan dawn a hnu rock sen tak tak a ni a kal ziah la chuan tlai lep liam te pawh hi a phuh thlak na hnu vek a ni e.

an kal phian a an ti nen chuan an in au phei ve dal dal a nat lutuk tak tui ni loh maw tui pipe nia. Chuan ang chu kan kual na tur la ni a helai saw saw ui in in hlir a nih saw ui ta tang hian thir phei chu nal lutuk ta ni ku chhin in kual ang saw ui nal lutuk nal lutuk khitah a chhak lampang a lang pawh saw in vek in a khat a ni ti hian.

Pawphuak nen a sir zawng nen kan kal zel ang. Hei thing an phah a. Tah hian hei kan kal thla ve zel awh awh awh awh a nal ve reuh lutuk. Aw chu chu lawma hla awm reuh lutuk a nia. Hetlam hi pan daih ang. Lungchil hi kan ngei na tawh zawk. Nimin nileng a kan chil nan hian kan chil zo tawh a kan ke pawn chil lo chu a ngam tawh lo. Chuan chuan kawng mam kawng mam chu kan zawng vak tawh lo zawk a nih hmel e chuan hei hetlai hian in hei kalna tur sign board te a lo inziak ve thlap a ti hian hmuh awl em em a chuan hetlam a lun liam ah hian chhai hei hi kan volcano leh lampang atanga thlir theihna bul a ni a khu eee khu khu a kaw tak zet chu a ni e khu. He ta tang hian in alo hmuh ta tang hian hmuh lo zau ber anih hi hei hi khu a vawl khun no kul mu tak tak chhung chu ani e khumi khua len em avangin a chhung tak khua zu luang deuh chut lo anih khu leh aw a lep leh ang chang khian hmuh leh thei tur a ngai la hei a bun chek chek ani. Chuan hei hei a kan chhuah tawhna thing lung te hi hei a sen zawng zawng te hi khi het a lep leh a mah a ta sen te pawh khi a zau sia a rapthlak a sin a hmuhnawm in tih ve ngei ka beisei. Hlawh phaihna lam kha a ni a lemhliama kha a awm bawk a a nalh sin scenery hi nalh tak a ni chuan khian kal chho zel a kan chho ve zel ang tlem a hei a spot place deuh kan thleng a inzam deuh a awm a.

Tihian hei a zawl a helai vel hi chu mi an chawl a tih ang kan kal leh zel ang hei hnathawk in J_C_B te pawh an dah a tuna buai ah chuan tunah han kawng chan ve hemi volcano chu kual kan hel kual na hlei a sawi rai rang a ni kha kawng chan ve kan thleng ve tawh a mahse khi khilai tlang--

Chuan khitah a chhak lampang zawk a rawn lang ve te saw si zawk a ni anih chu chuan khi kan lawnna tur khi awi khah tawh si e ka huk phur tawh nasa a ni kei hian thli tho nasa leh duh duh a chuan khu ka nawr kual kha.

Kul ka nu chhung a tlak tawp a ni tawh mai a ui saw an thla la uiss nice lutuk impossible nalh e ei ei ui view hi maw a nalh lutuk hi ka ti leh pek thin ang mi te titlai mu nuam bawk si tiang kan han hmuh te hi van lawmawm em. Nge i bei chang chang ang ule khi lam chu le o thei top chua pawh tila kan thleng leh tep tawh e tunai awi lutuk kawng mai khaw ka kal tawh lo ang ka ke zawve

Tiang tai hmun awm lovin ka hmu a. Chutlai chu kan channa kha nia kan thleng phei leh tep tawh e lai te hi ni tawh e kal zel ang an rawn kal ve zel bawk a chuan saw saw lai tang sawn saw volcan hnu bial hual len zawng chu ti hian a ni ta mai a. a hlauhawm tling tling a sin aw chuan saw lam chu kan haw kual he tu nia saw kal te pawh an awm leh dawn a thian te pawh saw lai se sawm kawkhaw lama hun kala khit a tlang lamah khian kan kual anga saw lamah sawn kan phei leh dawn ni kan rut tur nia chuan saw lai in teh reuh te lan nasa saw kan tawp na. a tira bul kan tanna hemi volcano kan hel kualna kha a ni e aw nia hei a bial hi hei a lian tiraw hei kan han hel kual chu nia oi a chhip tawp chu kan thleng chiang lutuk i pa khei bak awm tawh lo e chi te an phei zel ang pawn ve duh nih chu zai te an ni e hei volcano bial sir atangin ka rawn lang ve e. hei a inzawlh chi hrang hrang atanga hian tilang deuh nuai nuai a hei helai tawng pawhin hei a lang kim khawp mai hei a kual bial chhung kha a ni e tih te mai chuan hei kan kal leh sel e hei tihian hei kan stem tam tak nen khan kan inti thei em em a ni.

Chhe bawk si. Kan kal leh zel ania hahthlak tuka ui ka hahtawl tuka maw ka taksa hi nap tawh awle ah ka mi volcano a. chhuahna kual kha chu kan hel kual ta kan zo te hram a ni engah bawk hi aw i chho ka lo kal thei lo lutuk aw i ngaihtuah a ngai bawk in ka awm leh a hei tiin ka hran awm lutuk khawp mai a mahse ih sawi tawh ang khan an fel a hei an buaipui zel a ka lawm em em a ni.

Chuan khawtlam five na kha kan thlen teh leh rawh ni pawh hian chan chu ui keimah hi maw ka taksa i rin zo lo ka hahmai tuk a tichuan ka han ta hria kan chhuk lam hi chu khi chhuk ngawi ngawi in a hei chilh hi ti hian chiau chiau.

sawmthum chuang vel fe hetiang chil teuhah hian S in tiraua chuang fe ang tiraua kan kal hnuah khu awii pawh leh tha tak in khu zun inneih kual an mut a ka va lawm tak kal va vat ang.

Hahthlak si an hei kan thian te an rawn chhuk mek an nghak mek bawk zel a hei ni chin a thla kan lakna kha a ni a ni chin a ni lo eh nimin ah comment ka ti pal nimin lama kan kal dawn lama thla kan lakna hun kha a ni a so thlai mi rawt tih vel te chu
kan thleng let ber mai a a van lawm awm em khiansakah kan tluang e.

Kan tlang lawn zawng zawng chu a va han ngeiawm lamah kal tawh rawh se hahthlak viau mah se mahse kan ka chhuang vek vek a ni e tihna mai a ni lo em a ni.